Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Grazzi l-aħwa tal-li ġejtu. Grazzi lejlek. Mela, kif ħanibdew? Il-band. Il-band. Ndoqqu l-istess band li jisimha Dai Legion. Ila mit-2004 għaddejja. Bdejna konna jien u jħed tajrin u jħor xon, insomma konna naqqadna u Kellha tkun black metal imma tema ta' gwerra. Ma però mbagħad isna ħadna direzzjoni differenti. Ħriġna tliet albums. Hemm u taħdmu fuq raba wieħed. U minn mill-ewwel wieħed issa tipo bħala stil imbidel ħafna. Mm, Nistgħu ngħidu issa. Imma dejjem bqajna fuq it-tema ta' Black in Death. Qed inġiex kantanti wkoll. Wieħed jigraw li wieħed jiskrimja. Bħala esperenzi barra minn Malta kellna tlieta u raba waħda tfotti tħabba l-Covid. Covid, imma hemm iżjed naħseb tippjanajtu iktar qudiem. Eh, Sissa bda l-album ħa naraw naqra mhix ħażin nippruvaw intiru l-barra. Għad kellna band issa wkoll Iżraeli. Fotti. Mela, mela, mela, mela, mela. Anzi, għamlu xo wieħed. Ejja, l-għarni xinu. L-għarni xinu għamlu xo wieħed. Salmu l law, dammi xantko. Salmu l iwa. Forsi eh, nexin nġibu għam u koll. Mala, mala, la. Dawk mux bħalna, dawk eh, kolla bsibes jitħu. Mela, eh, xiktar dwar il-ben. Mela, il-fej sejra bħala. Bħala, mela, il-materjal il-ġdijt li ktibna li daqqejna ġiġ diski minnu fil-Malta Dead Fest, badna approach iktar lej tista' tgħid dark bħala melodija u melankonika fl-istess ħin. Siet spiritwali. Iktar spiritwali. Lyrics niktibhom jiena. Allura kont meta nkitbu kont għaddejna minn żmien ħażin allura. Gdejjem tgħin. Eżatt, eżatt. Kelli ċertu muża u qiegħda ħafna fuq it-tema tal-mewt, fuq it-tema tal-mewt mhux għax irrid immut, imma bħala xaġa spirituali u kważi kważi. Misterjużu. Dawart hemm diska minnhom li speċi dawart il-mewt f'entità li teħilsek minn did-dinja u sib il-mistrieħ. Issa again mhux qed ninċita suwiċidji hekk għax xejn. Mhux hekk. Ma dak iż-żmien hekk Tipo kont nizvoga u ġi nivvinta stejjer biex nkun nista' ndaħħalhom f'lyrics speċi. U hemm waħda fuq il-Watchers ukoll. It's poetry at the end. Eżatt. U hemm waħda fuq il-Watchers ukoll għax kont qed naqra naqra hekk u Dak iż-żmien kont għaddej mela Watchers u affarijiet. Jo, dak iż-żmien kont qed ngħidlek train kont għaddej. Imma mbagħad isek kont qed naqra hekk u rajt tal-Watchers qed jara nista' ndaħħal lirika fuq hekk.

Jgħat ferba, naħseb xi ħaġa hekk, jgħat fitar legion, doq kitarra, amplifier, kitarra wkoll. Għanna band flimkien Anima Mortma, jiena u Clayton, Clayton doq kitarra fija.

Se naraw x'imiss. Nippruvaw. U inti klej. Fimni, tieġa semmija Manuel, ovvjament taj liġin ilni ilni wasalt biex nalaq is-sitta xek u ġizbata xil sena magħhom. U apparti minn hekk għandna l-anima mortwa fej fej flok dram sendoq kitarra magħhom. U Wasalna biex nalanċew album, u koll. Nar il-ġimgħa? Nar il-ġimgħa. Ħajkun ħareġ. Ħajkun ħareġ, insom, ħajkun ħareġ. Sada għizmin, sorry. Good luck, guys. Cheers, man. U intom it-nej, kontu ximkien kienu. Il-Germania, Germania. Dika. Mela, dik kienet l-ewel safra tana. Bala Berlin. Naħseb bej Berlin, ximkien bej Berlin u Dresden. Konna ġo foresta. Konna ġo foresta. Ġo foresta, bonfire tal-ostja. Nieklu insomma u nixorbu kemm Alla ħalaq. Jiena qabadni il-bewl u mort imbul, u mbagħad niġi lura u nara l-daw imbelħin. Jew jsib, dak iż-żmien Manuel eh, eh, kien għadu mhux magħna. Konna l-bqija tal-band dak iż-żmien u band oħra pergi triħ bibtana li kienu għenuna nitelaw l-ewwel darba u Sakemm dak kif jiġi jsibna kulħadd hekk wiċċu l fuq. Tipo mela, da x'ġara. Xi lost jalaw raw l-Ispirtu Santu jew. U ifimni naqasi mill l-affari għax filli hekk f'daqqa waħda qed naraw formazzjoni orange miexja filli sa tiftaħ, filli sa tagħlaq, filli terġa' tiftaħ. Formazzjoni kif ballun? Eħe, eh, formazzjoni ta' ċrieki orange. Mhm. Fil-fatt, inti kont tallajt xi ħaġa simili tagħha. Malta. Vera? Ma mhux dilek li li qalu li drones kienu. Eh, eh, eh, Imma drones. Tana 2010 date, eh, kienet. Eżatt, mhux il-bieraħ. Le, le, le, eżatt, issa mbagħad norikom video jarem, video għajn silem. Li naf li żgur, all right, UFOs. All right. Għax di tana 2008 u ma kienx hemm L-invoka ta' drums dak iż-żmien. Eżatt, jekk kien għadhom forsi dak iż-żmien kien għadhom primittiva ħafna. U insomma, f'daqqa waħda mixin hekk jisom jiftħu jgħalqu at one point mbagħad waqfu fin-nofs. U f'kemm li ngħidlek imbagħad telqu telqu fast ħafna eħe. Ġifieri kieku blinkjajt liftom jew telqu hekk. Le, le, dak il-ħin jekk jekk tarom jekk blinkjajt waqt li telqu ma kontx tarom iktar. Hmm, interessanti sti. Le, le, u speċi kulħadd baqa' hekk. Nimbat jissu kif reġeġi kulħadd ftijaw. Kulħadd qed ma xulxin għal fejn ma qbadniex mobile u ħadna biċċa video. Hekk jiġri men kull darba hekk jiġri. Għajna, tant tant kulħadd imbellaħ. L-ewwel darba. L-ewwel darba, ovvjament, di l-istessa. Tilli darba tiġi ġewwa ta' jew nkellek it-tik biżejjed ċans Jien għamil taxar minuti nħares li għek. Mbagħad qed il-mowel minn. Għala bda tiffittix il-mowel. Eh, le, diftit sekondi, ħa mhux iktar minn minuta damet ma dak il-ħin. U ma konċ waħdi, eh, jien konna tnej oħra wkoll ġifri. U l-ġar. Fa speċi. Jiena naħseb dak nhar. Konna xi għaxra naħseb. Jew iktar. Għastja. Għax kien hemm. Saba eh, sitta aħna erba' daw xi tnax. Xitnax. U kemm kienu viċinek? Kienu viċin ħafna jew? Le kienu naħseb naħseb kienu xi 3-4 metru bot. Viċin kienu. Skont kif tħares li ħanejtek. Imma mhux li għaddew minn fuqna jew hekk. Imma stajna narawhom sew. Ġifieri tikkalkula d-daqshekk li kien fihom jew impossibbli għax għadda żmien. Fibni għadda naqa' żmien issa biex. Mm, dik raġun bro. Pass biċi mbagħad ma' żmien. Mm, le, però niftakar li kif tellaj dak il-video u rajt għed daw l-istess. Ah, daw il-video jena. Tinċans issa l-istu, l-rik video tal-ostja. Ah. Kalkom xie esperienzi, Mela, Personali na kelli nara. Fem xejn bombastiċi imma kelli. Mela, jekk immur lura l-ewwel waħda, ommi u missieru kienu marru funeral u u kont jgħat waħdi d-dar insomma. U bdejt nisma li ħen ommi għajjat li darba tnejn, tlieta, erba' u jink għax ħadd ma kien hemm id-dar. Infatti meta tkun żejri bdew jafduk waħdek, isma' jekk jiċempel il-telefon taqbdux. Jekk idoq il-bib, tiftax. U dejjem l-istess ta' dan ġifieri. U bdejt ngħid, u qed ma' speċi u bdejt anke set jitla' l-istuf. U mbagħad bxejn, eh, niftakar kont, niftakar bil-qalb ta' taħt għax kien is-sajf. U rrid noħroġ barru ma rridx nibqa' ġewwa għax Ksaħt gas down għal fuq, ilbist shorts u tiġi jiġu minn missieri ssibni barra. Għalti xint tagħmel hawn? Għad trasmet li xatt jajatli u soltu li smajt ħażin. Imma fimni erba darbiet. Wara xurxin, ma tantx. Imma l-istess ton tommok? Ej, ejja, l-istess, eh? L-istess. Mela dik Un bat li kelli wara, għamil tostja jisu tlettijim. Nisma xaħna għanna fuq u isfel. U l-kamra tiegħi qiegħda fuq kif titla' tara ċek imbagħad hemm il-kamra tiegħi. U kont nisma' jisu xattet iċ-ċekċik tal-platti. Isfel. U it-tieni ġurnata l-istess, u t-tieni ġurnata bdiet nisma' mbagħad xaħat l mal-puġġaman niżerżaq idu. U kulħadd kien rijet għax hemm jekk tixel id-dawl Mill-kamra tiegħi kollox jidher. U bqajt inħares, bejt naraħ ġej viċin, il-ħoss bejt nismaw ġej viċin. U bqajt inħares li l-bib, għax il-bib tal-kamra ma kienx malu, kien miftuħ. U nara, issa kien hemm midlam u dil-figura iktar sewda midlam. Figura sewdek xejn ta' ġifieri mbata isa ħarset lejja u kif inħsat

Mm. Ħa torqod u titlaq jisek ħa torqod. Eh. U nara del figura sewda. L-istess, bot minn għawem ta' ġifiri, mux. Għattilab ma' l-isteru kem mitfi. Għattilab ma' l-isteru u tħares lejja. Għal-kem wiċna kienek, ma' stax nara l-wiċ, just dalma. Kif nġif sensi jansib l-isteru miexewl. Ej, ej, ej. Allora bekk zgur miex ħolma. Mela, u d-dwaġi li rajt? Jitfgħu jixegħlu le, di ta' Le, le, le, le. Bħal pereżempju tara xi dawlek ma warajk. Le, le, le, le, le. Li. Jew jien naf affar il-bilanċa tisaqsejtielek id-dawl. Ehm, bħal ilma fuqok. Laqqas ta' li ġira ħassejt. U reċent eżempju nkun għaddej minn triq u nħoss bħalisa mhux skumdita, kumdita kbir, hekk mon, hekk iċċatet jagħmellek imillslek on, hekk u dak il-warm feeling Dika jiena kull filgħodu mmur nitrenja ta' sliema. U ġrat li darbtejn ngħaddi minn dil-biċċa u nħossi x'ħadd qed jagħmilli hekk u vera hekk vera warm feeling hekk ma nafx x'inhu. Ma nafx hekk qaċ kontri qed u jinsu xi ħadd jabadlek saqajk jew hekk. Laqqas ta'. Laqqas. Holmes Trump kelli kemm trid. Holmes Trump u eżempju u eżempju darba ħlomt li, li kont miexi kontent 8 feet ma tifel nfarfar un bat tizmin wara kelli t-tifel. Astja? Ej, ejja. U jek minn stjer zbal niftakar li ommi ħolmu ċaġa sijem li u koll. Interessanti, ħolm vera ma diffiċli biex t-interpreta. Ejja, ma nafx ejja, semma U li kelli kelli iktar. Darba minnhom kont ma' sieħbi ġo ċimiterju tar-Rabat għalleja għamorru sa ċimiterju tar-Rabat. Matul il-ġurnata kien ta' ġifieri. U morna msomma u għatturini għallera u ekka u nanti u aħna uħerġin il-barra f'daqqa waħda kif ħanoħroġ. Isu xaħat ma smajt xaħat li imma palma ta' xaħat li kud dawar rasek hekk. U għamilt hekk qed ġejta, għax jisna ħassejt xaħta tjajjat li pal tħoss mhux. U mmur nara bniedem li kont nafu u ilu ma narax snin. U kien hemm il-lapeda tiegħu hemmhekk. Issa dak kien il-bot ma stajtx niċċom baħxin kont nixi dritt il-barra u bħal jisu xaħat qabad li rasi dawar li hekk. U indunajt minn ox kien ġejt viċin ġifier qassejt rajtu mill-bot. Il-siħbet l-dini ċans, kif ġejt għatlu l-ostra, għatlu għallet l-danafu. U għalli u għal dak iġi minn dik it-tali laqam, insomma, għetlu, għetlu, għetlu, daka, kont it-għajt miegħu fuq xogħol. Kut eġ kemm wara speċi da, mela, affaritek li kelli. U ma konx taf limit? Ma konx naf limit, konti għax mbagħad kont biddilt ix-xogħol u konti li ma narax snin. Issa għallek hu. Eh, eh, dak it-tip, hekk, eh, bis-serja ta' taġu tħares tek lor. Kif mort ħat qata. Tlum għal damiet jien. Stramp il-fenomenu. Ej, ej, ej, ma. X'kellek kellkom iktar esperjenzi? Jiena ara għidlu tiegħek għal ħaq naħseb. Kelli oħra meta kont żgħir. Żmien salluqa. Meta kont żgħir kien ikolli bżonn immur frekwenti ġi u anka konġi li nibqa' ġranet. U darba fost l-oħrajn niftakarni qiegħed Hawn qiegħed rieqed u kif nistenbaħ ma nara xejn, però inħoss preżenza jisa ġejja. Li mbagħad isni sadattant u rajtet forsi dak il-ħin qed nimmaġina jew forsi l-mediċini kienet jagħmlu tagħhom ma nafx. Imma mbagħad at one point pod isu Taf kif tara s-sodda tinżel meta tpoġġi u tħoss is-saqqo jisu jinżel. U kif nara dik, hekk li jisu biċċa u letteralment tara l-forma tal-idej. Mm. U s-sorm fuq is-sodda meket le. Ħrajt taħtek, bro. Fuq ċajta.

Fakkarni f'bot li Facebook ħanibatlek klib. Ħanibatlek klib l-istess kif qed tisemmi inti. Alright. Jiġri, ma ma naħsibx li rajta, żgur lost ma rajtix. Mm, Fimni, ngħid il-verità minn ixi wieħed li noqgħod infittex wisq fuqhom. Kultant qed inizmin. Daħan bellaħlek moħħok għax eżatt kif qed tisemmi. Alright, mela, mela, se jew ħadd jew ħadd fakkar li ċar kristal terġa'? Għax l-istess kif qed tissemmi inti, jiġifieri rar fuq mbagħad da terġa' jgħid li dil-ostja figura nteddet miegħu u għanitu. Eh, le, ma kienx semmet, ġest poġġiet, isa poġġiet u tħares lejja, imma nħossa. Ma bdejtx nara, ma tgħidx qed tara xi figura sewda jew ġest jisek meta tħoss hemm xi ħadd ħdejk. Mhm. U daqshekk imma la bdejt nara la La dara xejn, f'dal każ. Hu qatt kellek esperjenzi oħra tipo jien naf bħal di hekk? Le, bħal di hi, hi biss kelli. Interessanti. Kellek xi waħda l-għelin? Għandu, ngħidlu ta' ħalaxa. Ta' ħalaxa, oh. Da, kena rehearsal minn ħalaxa, l-anima. U ħafna, ħafna, ħafna, ħafna, ħafna drabi, kważi kull darba li konna tħolem. kont inħoss li jem xaħat ġifiri u għal-bidu ma għatma rajt xej, ġas kont inħoss il-prezenza u bla bla bla. U niftakar l-ewwel darba li rajt xi ħaġa rajt eh, kif dejna l l-ewwel figura griża ma narax xej ċar, ġifiri, l-wiċċ sfukat, whatever. Darba niftakar inżinna hemmhekk eh, konna naqa' ta' ħbieb intfajna hemmhekk. U kien hemm ħabiba tiegħi eh, ġiet magħna u sensittiva biex niftehmu. U għatni mhux dak bissaw. Għatri għaw ġuvni u kolla, parti għax eh, jien dejjem kont ngħidilha li hemm xieħ bħala dana. Kienet tajni għaw ġuvni u kolla, parti dak xieħni tara tħoss inti biex niftehmu. U um, sal-axħar, skużi? U kif bħal speċi da ma jgħamilx kuntat miegħek xejn? Movimenti xejn? Le, kif eh, bdejna għajdu l-ewwel hemm eh, I'm always being watched, minn kont eh, nkun hemmhekk, ġifieri. Tħossok xkomdu. Ej, ej, ej, infatti, ħafna. Vera ħafna kun nżel waħdi hemm. Mhux welcome, mela. Għax ejja l-preżenza tiegħu kienet naqa' U fil-fatt aħna għal-bidu konna Bil-Malti neħdu għana għara bennejk, tipo. Hmm? Le, għal-bidu le, ma bat. So, ħajt darba, tnej, tliet, erba, xra, bat jisek tibda tgħid jisu vera, mela, jirrit ikun hawn xi ħaġa, speċi kemm iwer titħak kieku toqgħod tibqa' tippressa fuq għadi fuq ċajta. Mhux hekk. Jisa, all right, ma sinjali xi ħaġa hemm. Jiġifieri fuq il-post hekk mhux welcoming. Hekk kont inħossu. Issa da ġieli eżempju konna nkunu konna nkunu nħdu sigaret fuq bar, eżempju, u konna nkun hemm eh, wieħed jitrenjan mhm. bil-weights. Xorta waħda ġifieri, eh, xorta avolja nies oħra, anka nies mhux tal-band biex niftehmu, xorta waħda kont inħoss dak il-feeling li hemm eh, xi ħadd bla bla bla biex niftehmu. Ej, ej, ej, ej, ej. Mhux daqshekk bħal bħas-soltu, bħal kieku qiegħed waħdi jew magħhom. Imma taf kif? U naħseb kellu xi ħaġa kontra n-nisa ħabibti kienet tajt. Jekk inxieħ dak iż-żmien kienet komuni. Mija,

Naqtaw. Jew tittider fuq il-kamera. Mux tider l-istil. Eh, tara għabbu li ba. Mela, taħsbu li hemm fejn timraħ iktar il-mużika. Ara, Malta. Personali. U barra. Personali, sewwa, jiena naraħħa jekk tittimraħ sew mur barra tgħidli l-għala. U għan li naraħħom jiena l-iktar il-bands li għamlu suċċess barra huma bands metal. Jiena għal menu safejna fjena huma bands metal. Palissa, top. Ejja, ġifiri, toqgħodx issemmi l dak liħor bands metal. Ehm, sfortunatament għaw Malta, speċi anke Għal nies, naħseb il-mużika tagħna hija wisq tqila u jekk ma tkunx xi ħaġa relatata mal-Eurovision, ma naħsibx li ħajtu każek ma jeħdux bis-serjetà. Kemm jiġi l-Eurovision jiswa flus? Ah, mela, mela. Kemm tista'. Da bil-flus tal-Eurovision jekk tqassamhom il-bands. U da mhux qed jomlhom biex imur jixtru għal xi karozza ta' biex jimorru barra u jagħmlu u inti tagħmel isem Maltu wara kollox. Imma il-xismu tkun Tkun met il-ħaġa ma naraħkix. Wara kemm darba tlajna qatt ma Mela, mela, mela. Qatt ma rbaħni, ġifieri. Eżatt, jien għalija kollu ħela ta' flus u risorsi il-Eurovision, għax dejjem morru ħażinu. Jien għalija għandek il-flus għandhom imorru jaqsmuhom fuq il-mużiċisti, fuq il-mużika,

Dawn joħorġu forma ta' pakketti ta' sapport lejn min qed jipprova jibni isem. Hemm il-fondi issa. Hemm il-fondi, all right. Imma li kieku immaġina l-fondi, all right, hemm il-fondi whatever. Ma nafx ikux qed jinqasmu bilanċjati jien. Qed tapplika għalihom. Qed tifhem? Imma. Qed tapplika għalihom tieħux. Nista' nimmaġina mhux ħajkun jaf bik jekk ma tapplikax. Imma li kieku eżatt, il-flus tal-Eurovision kieku daw morru mal-fondi daħajn iktar jekk kienet jgħin 10 band sa nivvinta. No, nafx it-tajn. Jista' jgħin iktar u. Murara l-Eurovision qatt ma minna xejn sew. Solisti u solisti wkoll tajbin. Mhux hekk. Hemm fejn timraħ ħafna l-mużika. Bniedem hu, għax anki ħan inti jekk tgħix barra minn Malta jena tmut qiegħed il-Ġermanja sewwa. Apparti sa titturja f'pajjiżek stess għax kbir, imbagħad sa taqsam il-border u tibqa' dej. Ħa Malta tittaqbad l-ajruplan u għandek balla spejjeż u. Mela, Ġifieri aħna. Aħna għandna Alla mażra ma saqajna u. Ġifieri ikun hemm xatt jgħinek. U mit-tickets ma naħsibx li jkun hemm xi li wow. U le, u daħan li da tkun band żejra. In ġeneralment, jew eżempju ħalsulek fejn toqgħod accommodation ġifier u transport, il-bqija mbagħad flights fidejk. Skont id-deal. Skont id-deal u skont inti li senti jekk hemm kbir xum bat ovvjament, inti iktar ma ħajkollok ċertu Name iktar tista' tiddili aħjar u. Ma pereżempju kieku jkun hemm dal-fond jtihom l-ewwel spinta. Ejja, le, ekku, ekku, ekku. Għax inti biex tirrikordja u l-affarijiet. Eh, le, fuq flus u. Illum koll, sfortunatament kollox flus illum u. Ġifieri, kif jgħidu, tiftaħ triq fil-baħar. Palma mill mosieħ U taħsbu li bħala jekk il-band jibdew morru barra, sawa, taħseb li jibdew jorganizzaw konserts kbar ikbar hawnhekk imbagħad, tipo kif naqbad ngħidlek. Ara. Aw Malta. Diġa għanna death metal u. Ejja, le, le, le. Death fest u għek. U tinżalom il-kappell u mid-dark Malta. Ġifiri, għattifem jamlu xol tajjeb. Aw Malta drobek li għaw. L-attendenza. Limitata ħafna. Issa, li tittaħdem inti li b'xi mod dan, eżempju oħra, il-fondi, eżempju, jew whatever, imur għal reklam biex jagħmlu pakket tajjeb b'xi mod jirreklamawh biex anki t-turisti jiġu hawnhekk, igawdu l-Malta mbagħad imorru il-festival lu li jkun qed jiġi organizzat hawn Malta. Għax inti bil-attendenza Maltija biss Mux limitata. Diġa jem mużika nix. Għandek. Zgulli nix. Allora tendenza diġa il-pajis diġa mandux tgħid li għarajt għedin viċin nofs miljon. Imma u hekk qatalna l-popolazzjoni. Eżatt, il-popolazzjoni żgħira. Antikwata, ħafna minnhom in-nies għadhom antikwati. Eżatt, u nies li jsegwu l-mużika huma nqas u nqas jiddependi l-events u koll, għax mbagħad eżempju jekk tħares li letteralment kif kien hemm il-weekend li għadda kien hawn tal dak l-event tal-arja tal-KK's Priest. Kien hemm viċin is-seba' tmien mitt ruħ żgur. Ħafna minnhom dan nies qatt ma rajthom b'għajnejja li nattendi events lokali tal-metal speċjalment dak iż-żmien kollha. Tikber iħda. Tikber imma In-nies għal popolari biska. Tarom, tarom f'events meta jiġuk eh, eh, tipo ex maġuri jekk, imbagħad eh, kif ikollok eżempju żewġ gruppi Maltin qed idoqqu forsi tara 60-70 ruħ jekk tkun eh, ġurnata tajba. Għax ċeraqsek biss. Faċli, ejwa. Jien ma kunx nista' niġi għax inkun xogħol. Nagħmel il-ħobs niġi. Fik il-ħobs. Bħalissa li. Mela, grazzi l-aħwa tal-li ġejtu. Grazzi li l-ek. Grazzi li l-ek. Forsi nerġaw nintaqaw fil-futur. Mela. Kolkom xie esperienza oħra. Neġinejdlek. Thank you. Cheers, man. Thank you, intom.